Asi ne ahcun nihin ah Pathian bia i ruah hna usih ti ka duhmi cu hihi a si. A tlang ka van i tarmi cu Christmas lungput ti si. Zeicah ti si ahcun Christmas thla kan luh caah hin Christmas lungput timi he pehtlaiin Pathian bia kan i ruah hna lai i cu chungah cun minung panga Bible chungah hin ka van thim. Voidang ahcun minung pakhat pakhat pakhat pakhat in ka thim tawn. Asinain tutan hi panga in ka thim. an kong tawi tete tun ka lak lai i zeitin thla christmas hi an rak don cio zei bantuk he dah christmas timi lungput hi an rak don cio zei bun bantuk lungput he dah bawipa nih tho a chuah le nihin ni tiang an kong zong hi philh lo in chim awk langmang a si le zei bantuk lungput hi dah zei kan ti la sung zatlaknak maw thil pakhat khat tuahnak a tan tikah i tahchunmi lungput ah a can timi te kha Bible nih an kan cawnpiak bantukin thazaang kan la hna la ti kha hika hmun hin ka van i thimmi a si cathiang ka van rel lai i a pakhatnak ah Luka thawngtha dal hnih nak kha ka van rel lai zeilonak zong khan panga nak te khan ka van rel lai amhe panga nak khan pasarih tiang ka van rel lai Cun min thlak awk i an kal ah khan a hammi Mary kha a sinah a kalpi. Ani thla kha a tling dengmang cang, a tling dengmang i khika i a um lioah khan a hrin caan kha a pha. Fapa pakhat fapate kha a hrin i cucu a fater a si. Puan in an zual i cawrawl einak kuang chungah khan a thlim. Riahnak khualbuk kha an caah a um lo. pakhat in ka van rel ṭhan lai mathai dal hnihnak zawn ka van rel lai mathai dal hnih cang hnihnak in cang thumnak ka mathai dal khat cang khat mathai dal khat cang hlei kuanak in cang kulnak kha ka van rel ta lai Cah tiang ka ban rel ta lai. A hamtu Joseph cu thil amah ning in tuah a duh zungzal mi a si. Sihmanhsehlaw Mary cu zapi hmaiah ningzahter a duh lo caah i hamnak kha thli tein ka let lai tiah khua a ruat lengmang. Cu kong a ruah lengmang lio ah khan amang ah Bawipa vancungmi pakhat kha a sinah a lang i David tefa Joseph Mary hi na nupi ca i lak awkah ṭih hlah. Zeicahtiah fa a pawimi hi thiang thlarau thawngin a si. Fapa a hrin lai i a min ah Jesuh na sak lai. Zeicahtiah a mi kha an sualnak chungin a khamh hna lai tiah a ti. Cathiang kan relmi Bawipa nih kan zate caah thluachuahnak kan pekpiak ko seh. A dang hi cu a reltu in ka van rel ka chimchom in ka van rel ṭhan te lai. Atu caan ah hin Christmas lungput tiah zei ruangah thla a tlang kai tar ti si ahcun nihin ah atu i kan van chim dingmi hna hin minung kan lungput hi ai khat dih hi ah hin kan lungput hi hmuh khawh an si cucaah cun christmas caan lio ah hin kan lungput hi kan i dah bik kan i dahnak caan hin a ṭha bik caan le hi christmas jesuh khrih vulei i a rak rat can tuak ah zei bantuk lungput he dah Jesuh Khrih hi an rak don cio timi he pehtlai in a i chimh caan le thazang i pek caan ah hin ai rem cem ko ti ka ruah ca hin nihin ni caan ah lungput timi Christmas lungput timi tlangtar he a hlei in Pathian bian thazang pek ka van in duhnak khun hna he si a pakhatnak ah atu ah kan van rel mi ah khan van lut hna u siu lom riahnak khual buk ah khan an caah hmun a um lo timi zawn te kha van van si Jesuh Khrih hi vulei a rak rat ah hin vulei a rak rat hlan ah hin Israel mipi vialte nih a hlan lio biakam hlun in profet hna Isaiah te hmanh nih an rak phuan cangmi si Jesuh Khrih a rak ratnak ding kong hi cucaah cun an rak phuan caan Messiah a rak ra la a mi hna kham dingah vawlei ah a rak ra la ti a si caah khan Israel mipi vialte hna nih nu pawl nih inn chungkhur khar nih khan an rak i ngaih tuk A rak rat tikah hin keimah ka fanu nauinn hmangin vawlei ah rak ra ko seh ti kha ngaknu thiang sinin ti a si caah khan hi ka fanu nun hin si ve ko seh keimah ka chungkhur khan si ve ko seh keimah ka inn hin si ve ko seh ti kha Israel mipi nih an rak i ngaih tukmi a si asina beken khuaruahhar tuk a simi cu atu nai ah kan van relmi ah khan Luka thawngṭha dal hnih cang sarihnak ah cun Jesuh Khrih cu vulei mi hna vulei mi vialte khamhtu vulei mi khamh awkah vulei mi kan sualnak chungin khamh awkah vulei a rak ra na tein tlun in a ngei lo. Nau inn cu ai hmuh na tein tlun in a ngei lo. Rak dot dih bak a si. Le cu caah cun a thar in tutan ah ka thinlung a um ngaimi cu tlun in a dawntu pa kong hi a si. Tlun inn a dawntu pa kong hi ka thinlung ah a um ngai. Ka ruah ngaimi cu atu ah hin hi ka him. Uh, for example ah hin na inn nak hin rak ra ve tuah se law kha lio caan khai si se la na sin rak pha ve se law zeitik hin dah na rak don ve hnga ti khin nangmah le nangmah nun khi na mit thlam in van i sui ve hmanh ka kharuah a har ngaimi cu hi tlun inn donhtu pa hi hi tlun inn a donhmi hna inn chungkur kari ya ani thla a phan cang ti si caw a ni tla kha a phan cangmi nu nau a paw i a paw ngan tukmi nu an pa nih tlun in a kawlpi cuahmah mi kha ya minung sinak tal in a cung an zangfahnak an ngeih hnga lo aw timi hi ka nunnak khan a ruat ka ruat ngaingai cu paw he a ni thla a tling cangmi zeitik caan paoh i an nau a nei kho dingmi minung cu kan kan thei ai an i thei ve ko cu an mui hmai zong ai thei ko an mui hmai i thei cu um rih hlah se a pongan pi he in hmai i dir ko i tlun in pakhat hnu pakhat an wahli an rak don mi cu ka kharuah bak hi a har tuk kharuah a har asi cu ca cun hi hi tlun in hi tlun in an wahalnak tlun in a rak dontu pa hna hi a rak i manh lo tuk ruangah maw nau a pawimi nu kha a hmuh khawh lo a si hnga a si hmanh ah ai a hmuh cu amah ko nain dah zei rel lo in a rak dot hnga timi khuaruahnak bia i halnak pahnih ka sinah a rak ra keimah le keimah nunnak a rak ra cucaah cun a zei a va si hmanh ah van tuak hmanh u ai manh lo tuk khi va si tuah seh law ai manh lo tuk zei ruang thlah vai manh hnga lo amah pum pacawmnak ah Si ka lo ma cu amah pumpacawnnak ah a chungkhur khar zohnak ah a hotel a innak tangka chawva a holnak ai manh lo tuk caah khan ai amah ca lawng ah a bue tuk caah khan a rak hngah lengmang mi mi khamtu a chuahnak ding ni thla a pha cang mi nu nau pawi mi Mary cu a dot bak ko a mu bak lo zei ruangah a pumpacawmnak ah a chungkhur khar ah a sipuai ah ai manh lo tuk caah a si a panhnihnak a va hmuh ko lai na tein amah zawn lawng ai ruatmi pa si zeitluk in a pawngkam ah minung nih a harnak va tong hmanhsehlaw a mit a chinkhatmi pa si tuak manu cucu te cu a pakhatnak ah cu lungput te cu nihin ni can ah hin nangmah le keimah zawn nih kan nunnak ah cawng hau sil tiah thazaang pe kan duhmi na cu nihin ni ah hin kum khat chung na nun lam thluan hi zoh hmanh Na innchungkhur khan na pum pacawmnak ah kha van tuak manu mu hiti ka chim tikah khan i koi hlah u thongtha bia i chim ah hin do an khenh tik na khan nan i koi cu keimah ka chim ho ruati ki man cio si chu apoi tuk chu nangmah bik kha kan kan ti bak lo mu pathian bia tu kha tha sang kan i pek nak asi i na cung atlak ah khan cun e ka cung atlak hi boipa ni hi ka nun hi kal tak se ti aka du boipa ni ka nun hi rep se ti aka du tin nai la a si cun na ca thluachuah nganpi a si lai zoh man ai mal lo tuk bantuk in nang zong january in december ni ni tiangah na pum pacawm nak ahcun zan tim khomang tiang zong na tuan ko cu ar khuang zong in thaw na ngam ko cu na in chung khor khar ca cun na pum pacawm nak na din ai nak ca cun nai mal lo tuk na chol chang ko na te in boy pacha i zapani chun vei khathi ka pu mi chan pek cun na du tung lo tuak manh thlacamnak zongah caan na pek duh ṭung lo Bible te na rel ve cang maw Genesis in biathlam tiang i voi khat tal na, na di ve maw asiloah kha methai in biathlam tiang hi na di ve maw atu ah hin ka zumh lo tuk min hin Bible hi atu le tu an chua chu aw khati khati tikah hin van chim ta kam ning la phun dang in vai ah cun van ruat tuah la kan sin i nai pum hi a ṭha ngai ai Steven pa tu chu ni RC le nan ra le vawlei lei rong nan in hmuh sual hna David Ling pa le a phoi pawl hi mu na kong te kha ban chim ta me ko ning zong manu le Steven pa pa hu hi nan zoh sawsawh la khi a mitman benh khi dai te ummi khi nan rel men lai ho bible hi vai zai zatla kum khata vat na chua van ti siu la keima na kan atam do hoi tung la la kal du la la umu um ko ning kha tuak manu a um so so ko la mo tia kan ti mi na minung khi dako an bible hi genesis in bethlam tiang an chu hi atam tuk sang te Kha sini ah te Khrihfabu hna ka van in hal tuah nik hna la. Nan kut kan thlirter ngam hna lai lo. Mileng kan nei le tlawm chin chap cu i kit thlir tu um lo chan mai zong kan khap la lo. Asi ka lo mo. Van tuak manu voi khat tal man na chua ve lo asi sia chun zei tluk in khan nang ma le agenda na chung khur khar ti lawng na kal ti kha nai fiang la kha cu caah cun cu bantuk lungput he na inn chungkhur khara nangmah ca lawng te in na buai bawipa nih ka caah zeidah a tuah lai timi kaupi onnak e nihin cu bawipa he kan i tonnak kan i hawikomh caan pei si cu tutan zarh pani cu ka kal la ya tutan cu bawipa he bawipa he bia kan i ruah caan a si thlacamnak ah ka kal la si ka lo maw e bawipa nih bia ka ruah se ka rel la e tutan ah khi ka khin crusade a um an ti ai ka hek mi si ka chung khurkhar caah kum khat ah voi khat voi hnih man a si lo hi cuti i kan kalnak ah cun pei bawipa nih an kan ton cu bawipa nih sunparnak co ko seh Zeiruang ah ka Israel mipi nih an i ngei tukmi ram mipi nih keimah ke in ah run chuak seh ka fanu nau in i hlan seh ka inn hi hmang ve seh tiah timi kha zeiruang ah thla tlun in neitu pa nih a tlolh ti si ahcun a lu tuak manh nangmah zong nihin ni tiang in nangmah ca na buai peng ko ri a si si ahcun Jesuh Khrih chuah cam tuak hi kal lengmang hmanh usih Bawipa he nai tong kho hlai hlah ti kha a pakhatnak ah tlun in neitu pa nunnak nih an kan cawnpiakmi a si. A pahnihnak lungput cu ahodah a si ti si ahcun hi pa lungput hi cu chim hi ka duh lo ngai na tein kan hmanthlak ṭhabik hi le si hoi ṭung le chim lengmang hi a hau le cucu cu Herod lungput a si. Herod lungput Herod cu zeitindah an ti ti si ahcun nichuah lei mifim hna nih khan a inn ah an va kal hnawh Macucu mathaidal ni naka ummi cu Jesuh cu Judea ram Bethlehem khua ah siangpahrang Herod bawi asi lio ah khan a chuak ati. A chuah tlawmpal ah cun arfi zohthiam hna nih khan ni chuah lei in Jerusalem khua khan an ra i Judah siangpahrang a si lai dingmi ngakchia a chuakmi cu khuazei ah dah a um a arfi ni chuah lei in a chuah kha kan hmuh i amah bia awkah cun atu hi kan ra an ti cu bia cu siangpahrang Herod nih a theih tikah alok a chong ngai ngai i cu bantuk cun Jerusalem khua mi vialte hna zong kha an si ve zei zawn te khe hlala ka duh ti cun a olok a chong ngai ngai timi te khe lak ka duh tuak hmanh amah khamtu ding bak a sualnak in luattertu dingah Jesuh Khrih cu vawlei ah a rak chuak na tein anih cu a olok a tho khuaruahhar ngai si cu thihnak tili chungin luatter dingah Jesuh Khrih cu Pa Pathian nih vawlei ah a rak thlah na tein Herod siangpahrang cu a olok a chong Herod siangpahrang pa hi a olok a chong dim le hi a kong te lawng tawi te lawng hi na zoh a si si ahcun zei bantuk minung a si ti na thei lai lo. Herod siangpahrang pa hi a konglam study kan tuah tikah hin a ho ci ruang in dah a chuak mi a si ti si cun i sau ci ruang in a chuak mi a si. I sau cu a ho dah a si ti si ahcun Jacob a upa kha a si. fatir a si natein a fatir sinak thluachuah kha zei a rel lo i a paw voi khat a ṭam in tisop kheng khat ah a zuar a zuartu pa kha a si Esau cu Idom a pa a si i Esau in Idom Idom miphun ci ruang pawl cu Esau in a rak chuakmi an si cucaah cun Hirherod zong hi a pa le hi an miphun hi Edom timi ci ruang in a rak rami an si A konglam van chim ahcun tampi um caah tu chun cu chim caan a si lo caah ka chim lai lo i a sining tawite chim ka duh cucu zei hle a si ti si ahcun ani cu amah a siang parang ṭhutdenh a vengtu pa a si a bawi ṭhutdenh hi mi zeihmanh nih rak ka cu kho hna hlah seh ti se le an ka cu rua lai tiah a mit au a ṭha deuh lomi amah nakin biachim a thiam deuhmi amah nakin thil ti kho deuhmi amah nakin mipi nih an hlorh deuhmi paoh kha a thattu hna pa a si Zeitluk in dah mi a thah ti si ahcun anmah i a chungchuak bak a simi a fapa pathum zong a thah hna. A chungchuak a fale aw. Kha bantuak man a tuan fapa pathum Jacob pa hi na nei si ko lo maw? Kha Jacob na nei, kha Peter na ngei, Andrew na ngei, Peter na ngei kha. Van tuak man na fapa pathum bak hi ah atu lio si cun chairman te ko si mu chairman an ka chu sual la ti bak i an mit au a hman ti lo an nu farual in hi an nu farual an mit au a hman ti lo an nu farual in ka reng le ka sining i cu an ka tim ko ti ruah baka cun do a fa le pathum le anu pi baka tha kom hai cu Siangpahrang thutdan a veng tukmi pa a si. A fapa pathum a thah, a nupi a thah, a nupi a nu le pa a thah hna, a nupi a ṭa pa zong a thah, a farnu a pasal pa zong a thah. Zei ruangah? Mi nih an hlorh deuh hna, mi nih an van duh deuh hna. Ei, Herod siangpahrang hi a si ti lo hi. Hi dirmun hi cucaah cun hi a fa nih siangpahrang tu hi a ṭuan awk a si timi pawl a theih le a bawi ṭhutdan a veng tuk ruangah khan a chungchuak fale a nupi tiang zong zei a rel lo a hual lo i a thattu pa a si cu tluk cun keimah tinak keimah ka that ahcun keimah ka dirhmun fe ko ahcun a dirhmun a vengmi pa si tuak manu a pawngkam ah zei bantuk dirhmun an can zongah a zeihmanh a pei lo cu pa sin bak ah ni chuah le mifim pawl an va kal le e judas siangpahrang arfi kan hmu ti bak ah cun a olok a chong zeitin dah a mawh lai a fale hmanh a thattu pa cu cu bak i a simi va kal i judas siangpahrang a arfi kan hmu an ti cang ah cun e ek ko tuak hmanu zeituk in dak a thin khi a lin in a hei lin hnga maw Zeitluk tiang dah a si ti si ahcun nichuah lei mifim kha ka sinah rak kir ṭhan u keimah nih biak ka duh ve ti si a hrukhrawn lawng te a thinlung si lomi mi vel he lawng te bia a chimmi pa mu an rak kir ti lo vanmi nih an mangah khan an chimh hna i khaka lei khan kir ti hlah u an ti ruangah khan nichuah lei mifim a sin lei an kir ti lo lam dang in an kir Cucu thawng cu a theih tikah a thin hang tuk an ka hlen cang ti thawng a theih tikah a thin a hang tuk le zeidah a tuah a arfi a chuahnak kong khan i chuah le mifim hna nih an chim ning khan a caan cu a tlung a tuak i Bethlehem le a pawngkam i a ummi khua hna i ngakchia kum hnih rin a tanglei paohpaoh kha a thah dih hna ti thah dihnak nawl a pek hna le a thah dih a thah hna ti si cu cu ruangah cun pei profet Jeremiah nih a rak chimmi a hun tling a chimmi cu ramah khua chungah thawng a thang cu thawng cu ṭahnak le ainak thawng a si Rachel nih a fale cu a ṭahnak an dihlak in an thih dih caah a ṭap lengmang ko i ngam khawh a si ti lo ti hi a si tuak manu profet Jeremiah nih a rak chim chung cang a konglam vialte Mi ngakchia kum hnih tang a thah dih hna. Zeidah a lungput a si? Amah ca a ṭhatnak a si ahcun a pawngkam mi hna minung an rawhral le an ṭa le an chi cuahmah le an ṭam zeihmanh a kheng lomi pa a si. Nihin ni ah hin kanmah ca lawng pei kan nang le kei kan i ruat ko hi. Kanmah ca ṭhatnak lawng te kan i ruat. Atu ah hi kan a van i rem ngaimi cu kan arsi kan pa le an van ra si ko. Kan ram le kan miphun ah kha atu cu kan kut kan samh caan a si. Kan mah kong lawng kan zawn lawng kan i ruah caan a si lo ti a ti. A caan ah cun ah kan mah te hman ka ti. US a le ka thawh peng ve hoi. Monica pa ni le a tho peng ve hoi kan mah nu pa hi lakha ni la ngei phone hua ha tung lo i double in a tho peng mi kan si ka ti le cu cha cun David Ling pa zong he tu hin kan kampu pa zong hi ti hau cang yi asam kan tho mi kan kai let la Denmark da wa thla tho la i thim ti hau cang tu i tuak manu kan ni nu pa khi nam pastor pa la khana chun nan thai ko chu kan in man man atling lo he mu kan in man hmanh ai pe kho lo zeitindah thawhbur ah a thawh khawh ne kha tuak man keimah zong te hi umkal khika ka va tuan caan ah ai dang hika ka um caan kan umkal hei tu ai tam ning kan fa le pan hi ai si ning mah zon long i rua thama cun i rua kho tu kan se ve chiao ko chu te khi ka i va tho wa ha lo zongah hi ka han ka tho ko ti mu hi ka tho wa ha lo zongah ka ka tho ka vai ti tar kho zongah se ko chu te chim du mi se kan ma zon long kan rua cun Zong manu kan caah hin zanga hi a har tuk lo cu. A caan ah cun har tuk in na ruat lai na tein ya a har tukmi a ca zongah zan zeima zat te cu kan um ve men ko lai na tein kum khat ah zanga hi cu a ti kho lo hi cu kan um lai ka zum lo. Kum khat ah thong khat hi cu ai har tukmi cu kan um lai ka zum lo. tuak nan um mu cucaah cun ka chim duhmi cu kanmah zawn lawng kan i ruah ca tu ah khan midang ṭhenh pek kan siang hna lo hi si ko kanmah kan ṭhat poh ah cun a za tiah timi lungput hi a ngaingai te cun herat lungput a si a pawng kam i zeitluk i an ṭa an vai an ṭam an hal zong a zeihmanh a poi lo keimah ka ṭhancho ko i keimah ka ṭhat ko ahcun a poi lo timi lungput a pawng kam i thil ṭha deuh an hmuhmi pa mi keheng a phelhmi pa an hahchuahnak in a khatmi pa zeitin mi hi pa nih hin thluachuah hmuh khawh lai ee a thluachuah hmuhnak ding khi um lo cu a lungthin i don hahchuahnak si ko lo maw amah ca rang lawng te mah zawn ruahnak mi nih zeitluk i an thi le an ṭah zong a zeihmanh a poi lomi pa dir mun ah hi pa hi a dir cu le cu ca cun cu lungput cu bawipa nih thlo na lungput ah hmuh awk um ahcun zeitin dah thlo na chuah khawh ruang hnga Bawipa nih thluachuah pek an duh zongah zeitindah na chungkhur khar cu thlaw chuah ruang hnga na fale cu thlaw an chuah ruang hnga zoh manu mi pakhat khin na zoh la le khoi ne me khoi ne me pathian pathian a til a ro ne tung e ai zai man an si ne tung lo a fanu khi a ro ko khi te khi a fapa khi a ro ko khi te khi kho zai mi a thlacam khosei me e timi khi nan ti men hna lai na tein cathiang chungah cun zeitindah ati ti sia cun an donghnak ah khan bawipa ai thlak zungzal hallelujah chikhat caan khat te atla mi an lo taktak ko chikhat caan khat te a rawk mi an lo taktak ko na ten an rawk thai bal lo Zei ruangah Bawipa kut sa khanu kha pa le khar chung khor khar chung ah alang peng. Bawipa nih sunparnak co ko seh. Si khat caan khat i a hliau i hliau i herot bantuk i a rawk ral der mi pa nak cun si khat caan khat ti cu hang nak in ko zong ah mitthli rual he um ko zong ah Bawipa tiah Bawipa a kau a au peng mi hna cu Bawipa nih a cawi ṭhan ko hna. Zeitluk in dah Herod hi a lungput a chia ti se cun a donghnak ah cun a thih lai kha ai thei cang le Israel mipi nih an ka huat tuk le ka thih ni ah hin Israel ram ah ṭah aw a leng lai lo a hohmanh ṭahtu ka ngei la lo ti kha theih cu ve in ai theih tikah khan zeithlah a tuah ti se cun thong a thlakmi hna minung zathum kha nan rak thah hna la ti a thih ni ah khan a kut tang thak thong a tlak mi hna mi zathum kha a chi ni khan nan rak tha nan rak tha na la ti a ti le a chi ni ah zei ruanga ti si cun thong a tla mi ngung zathum kha an thah hna se cun an nu le an pa le an chung le pawl kha an tap lai le herod chi ni ah Israel ram chungah ta a thang ti kha ka tuan bia um se ti kha duh Asinain belte a thih ni taktak ahcun ahohmanh an that hna lo an thlah dih hna a farnu le vei nih kut tangpan an thlah dih hna le Herod a thi ni hin ṭah tu zong a ngei lo this is a tuan bia hin khuaruah har a si cucaah cun zeihmanh tluk in har ko zei tluk manin na chungkhur khar zong na fanu na fapa nunnak zong hi ai rawkmi lo ko hmanhsehlaw na lungdong hna Cikhat te cu Joseph zong hi Mary zong hi Pathian fa van bawi fa ya a keng koimi pei kan si tiah ihnak mun ngei lo man in zeitindah kan va aning a si tiah an ti caan cu um le men lai na tein nin nia vawlei khamtu Messiah Jesuh Khrih a cawm keng hna a tu hna nu le pa hi zei tluk in dah nihin ni tiang kan thangthat hna kan sunloi hna Anmah nih ṭha tein an kan koi caah nihin ni tiang hin zeitluk in dah nangmah le keimah nih Christmas caan sunglawi hna zong hi kan lawmh khawh. Bawipa nih sunparnak co ko seh. Nangmah na chung zong hin aw mi khamtu a tlau cuahmah mi fanu fapa hna khamtu hi a chuak lai lo ti hi aho nih dah a chim khawh. Bawipa nih sunparnak co ko seh. A pathumnak ah cun Joseph lungput hi van zoh ta usih law kan van relmi ah khan Joseph cu thil hmaan ning in a tuah duh zungzalmi a si sihmanhsehlaw Mary kha mi zapi hmai ah ningzahter a duh lo caah an i hamnak kha a thli tein ka let lai tiah khua a ruat Joseph a lungput a ṭhat khawh ning hi khuaruahhar ngai a si A caan ahcun a cheu cu bia a chim lorlorlor i a lungthiang tukmi minung hi an um cu aw. A hi pa hi cu tiah kan ti hna le hi pa hi cu ti tet tet tet tet tet tiah bia a chim i a lung a chia kha tukmi minung an tam tuk. Si cu hi roti lungput a neimi an tam tuk. Ai hi pa cu a ka dawt ngai ko rua ti na lakah nemmam bia cu hnulei ah namte mi a sawhtu. ai hipa hi cu vai zong heng thi ṭhan ah ka chawn bal lo ai kan kal ah khin a ka rem lo mi hna lo e kan ti mi hna tu khi dako kan ca thla rak cam mian rak si cu kan ca thil ṭhan rak kan dir kam tu an si cu chim dum mi cu mi lung puti ai kheng sina betin pathian ni cun a leng in zoh hlak a chungin zoh a ti pathian cu mi thinlung a zohtu a si bawipa nih sunparnak co ko seh Joseph cu zeidah zeitindah a ti ti si ahcun a ngaingai te cun Mary hi a cungah i cenat loin mi hmaiah a mual phoh khawh a si mi hmaiah a kong zar khawh a si a ṭhat lonak kong chim khawh a si ka hamna ten khoika nau a pawi zong thei ve hlah ki nau a pawi ko khi te ti i thilak in lungin cheter khawh hna si amah hrimhrim zong nih lungin a cheh khawh a si sina belte kha bantukin khua a ruat mi pa si lo miding fel a si thil kha a sining ten ṭha ten tua a duh i mi zawn ruahnak mi cungah dawtnak a ngeimi pa a si a thli ten kan i hamnak hi ka let la tiah khua a ruah cuahmah lio ah khan bawipa vancungmi nih an chawnh le ṭi hlah na nupi si awk ah lak ṭi hlah thiang thlarau in nau a pawimi kha thiang thlarau in a si khi aw fapa a hrin la le a min ah messiah na sak lai a mi vialte hna khamtu hna an sualnak chung khamtu a si lai hi ti a ti tikah khan lunglo pa si nihin ni ah hin kan plan le pathian plan hi ai dang cang kholo ka si bawipa nih hin kan nunnak hin atu zong ka chim lengmang mi cu a caan ah hin cun o tiah ka ti rian kan tuan lio ah khan Vade i atu vadi san thum ah khin bank pong i a sir lei deuh te ah khin in eng zalo te khi tei tei tei tan pani a um dot ni a um dot ni a um an hnu lei khi zai kan tila mun ma a um le bank kan bank ka bank a ka tlai tu pa nih khan sara vai khat cha ka ti sara ka ti la hoi khika in khin nan cawk la a ka ti tangka kan coih la nan cawk kei ka pi le ka pu he hawikom ṭha tuk an si tikah khan kan pi le kan pu he ai dawt tuk mi an si caah khan a contact family bantukin kan nupa an kan dawt ngai cu ka chim langmang theo motor tinghni le timan kan rak cawk lio ah hin tinghni le songo man kan rak cawk lio hin telephone in kha motor caw ka du tinghni le songo man ka ka zoh hi rak ka choi ca ṭap ka rak ka tuahpiak na sin rat caan ka ngei lo ka ti lo okay ka ti le caan a ka kuat ho dah telephone chon in nan thei ko cu den mak hi ho dah telephone chon in motor choknak tangka ai soi bal mu sara voi kha cha ka chon le kha nan la kha tha hi mo na la kha tha hi a cho kho ding dir mun na si hi khi in khi atu khi million pani nan zuar la na chok la ka ti na cawkla le a tang khi dawr an hlanmi a si caah khin nan cawkla le a tang khi dawr an hlanmi si cun mi dawr nan hlan halal a cungah nan um la a hnu lei khi hmun lawng a um i a sir lei khi khi ti nawn khan a tang khi a va um ri in khi pahnih khi ti khan a va um ri ma cu in pahnih khi nan hlan chin hala a tang hi dawr nan hlan hala le a cungah nan um la le vai ah cun nan in man kongah nan lungre thei hlah u amah le ma ai khawar la in nan caw la ka ti atu tu yung thiam lo na ka chon lo mo chu ban tua khunu kha liu rong rang kha in kan rak zo ngai chu in kan zo tak liu chu sila ka thin nung kha monica pa kan lung thina kan um ngai chu pakhan nu pa kan rak monica pa ka chin ma chu chu kan cho ka a tha ko la zo man rem tuk a center baka khin si chu mu ko ke la khin si chu mo kan kan chok lam chu mu chu na kan ti ko tikhin tikhin ti singa mone ka pa ne in thing tuk ti se ai na thin zonga ko kel se in thar thau dir la ama lama ai tum ko na che te tia ka ting chu lia baka chun pathian ni rualo pina rian tuan tu dinga tu ban takan an kan au ko se te o tuak manu a atu an kan ma lei rong hang in nan so tuk na le thi kan nar ngai na so ko ka ruan ka thini hang pa ve chu am chu boipa monica pa long na rian tuan au ko lo chu kan num pa na kan au le in lo le ka avai lo in kan va ko ka ti nai te khan lian nol khap sa ok pa khan kan leng la kan hoi lesson ati mi ati mi chu ah usang le daiku ka zong nan ei ka zang an fak tuk an apartment te fate hi ti an thut dir ko khoi kan um lai zong thai lo hi te an thut dir an chol chang ka zong nan ka zang an fak tuk te ro kan ti le kan in ke zawa kan azang ke mar kan fak tuk zai dak achu bia che chim na se hoi lung ro liawa hoi lung ro liawa ka ti le pon hai vai kha thun thun kha rak ra chu pon hai kha thun thun kha ra le kan ina kan thlacham ding na ra le chu kong che an ka chim liao rong rang lung ro liao rong rang che se le avan thu la tlawmpal monica nu inn kong ah na lungre thei hlah o si hlah ziti metika oh inn kong ah buai tuk hlah eh kan ni kha chuak ta hi boipa thlarau nih a chim lo a hau ni da an chim la a thu le biak am man rua le biak rual yam hana eh monica nu in kong ah buai tuk hlah bawipa nih an ti hi a ka ti ko kal hau tuk la tu ka rat lai te nai zar te ah khan kai chim duh nak cu zai thla si e tia kan ma ni program kan i suai mi in kan cho lai e kan hlan ha lai e chu chu ne ka khai kan i tim na ten bawipa program arak rami ni khan bawipa du ning se ko se tia kan nun an kan shuai velen hin ni tianga hen volai in cholawa chu um hmanh si law thlarau ah cun nan kan hngar ko ci te si ka lo mo thlarau ah nan kan hngar ko ci te kan fanu le kan fapa kong ah kan lungre thei tung lo zei ruangah pathian bi an kalti kan thei le khoi ka i kan va um zong ah khoi ka mun an um zong ah monica le victor pathian an du bawipa nih a ven hna lai bawipa duh ning in a hruai ko hna pathian an duh caah khosua lampur lai lo an chang i accident timi cu accident cha va um ko se an thang ko kan lungre a thei tung lo Nihin ni ah kha chawlava nih cawk khawh lomi van le vawlei nih a cawk khawh lomi thlarau minung tampi pei Bawipa sinah hi an kal cu amah hi ka hei chim duhmi cu zeidah a si Bawipa na duh bangin si ko seh ti nun ah hin Bawipa thluachuah um zungzal Bawipa nih sunparnak co ko seh Joseph a nunnak hi amah cun program le plan tampi an nei ve ko eri he kan i um la cu tucun a si lai khata khan a si lai ti atina tein bawipa nih a minung sinak in a can lo tikah ka let la ti ati sina belten bawipa nih na nupi ah la ti ati le ningza kha let ai ti mi man kha ama program ning in sim man sala se lo bawipa nangma na du bangin se ko se ti nunin kar a hlang mi pa si bawipa nih sunpa nak cho ko se adit pi tuk ni hin ni ah hin mu mi kong na theihmi kha tlang va au hlah va au hlah dai ten um ko thla tu i campia kong hau siu nai hrawng hrang cu khi ai mi kong van chimi cu ka uar lo ngai ve le pul dai mu asina vilte kan lungput ki a tia ka ru ok a thanga khi mi cu a tha ko i chimok a tha ko tia ka ru ngai mi cu mi pakhat le tainak ngan pi mu te ka khan eheng lo mi kong kha chim lo mang hau siu a teinak te kha lawmpi ko hna sih bawipa kan i lawm ti si law lunglawmhnak bia kha chimpi ko hna sih kan lakah hin teinak nganpi pakhat khat nih a kan hmuh piak cun bawipa sinah lawm ko hna u sih chim ko hna sih cu lo i ani cu ei atu hna khi kitipin a si cu a kong khan a thei lo maw khata khan khata khan pei si cu cuti cun pei a si cu kan i ti ciam mam le mual kan i pho ciam mam le cu zong cu kan i cenat ti lo le oi lai ah kan i zaang ti le kan chung kong zong theih viar kan sining zong theih viar kha bantuk cungah khan kha bantuk minung kan si sual si ahcun bawipa thlasua um lai lo te bawipa nih a cawisan mi hna cungah khan lawmhpi thiam bawipa sinah hi bantuk minung hi tampi in chuak hna seh an nunnak ah harnak an ton si le bawipa khi an harnak chungin an luat khawh ve na hnga ding ca ti thla kan rak camnak tu ah khan bawipa thlachuah a um hi o bawipa program hi kan thei lo hi minung kan i tinh ning le kan plan ning a si tawn lo hi bawipa program ai hrol ko se cun tu zan ah zei kan kan lo lai kan thei lo hi thaizing ah zei kan thei kan thei lo hi kan dir mun ah bawipa nangmah na duh bang kan shwe ko ti mi lungput he kar kan hlan he a biapi tuk ti mi he van chim ka duh Mary cu kan van theih dih bantukin zeitindah a ti ti si ahcun uh, Luka thongtha dal khatnak ah khin zeitindah a ti ti si ahcun vancungmi nih Mary cu an rak len Mary cu an len i an timi cu zeitindah an ti ti si ahcun Mary na cungah hin daihnak um ko seh ti si bawipa nangmah cu uh, zeitindah an ti si na thin uh, na thin phang hlah na, na, na thin nan thin uh, sorry Vancungmi nih cun a leh i Mary nih cun vancungmi cu a thawh i ngaknu thiang ka si ṭung zeitindah hihi cu a si khawh lai tiah a ti. Vancungmi nih cun a leh i Thiang Thlarau kha na cungah a phan lai i Pathian ṭhawnnak khan na cungah aa fu lai. Hi ruangah hin a thiangmi fa cu Pathian fa tiah ti a si lai. A tanglei sawmthum pasarihnak zeicahtiah pathian nih a tuah khawh lomi thil zeihmanh a um lo tiah a ti mary nih aa thawh i kei cu bawipa salnu ka si ko na chim bang cun ka cungah si ko se tiah a ti bawipa nih sunparnak co ko seh a tuah kan chimna cha khan jerusalem nungak vialte nih an rak i ngaih bikmi cu mi khamtu messiah hi ka fanu chungin chuak ve ko seh keimah chungin chuak ve ko seh ti kha Israel mi vialte nih an i ngeih dihmi le an rak i hngah ngan dih cio mi a si sihmanhsehlaw an i zumhfaih ning hi kharuah har a si an lung a puam ning hi kharuah har a si toidornak nun zong an ngei lo ca thiang kan rel tikhan Mary cu mi toidor a si mi nun nem a si ngaknu thiang hlim a si Cu lawng si loin amah duhnak in Bawipa duhnak kha zei bantuk in zoh a chiami le ai dawh lomi le ṭih a nungmi sihmanhsehlaw amah duhnak ah khan si loin Bawipa duhnak ah ai hrawm kho pengmi nu a si. Cucu cu a kong kan rel tikah kan van hmuhmi a si. Israel nu pawl an dirhmun ka van in chim hmanh hna la. Isaiah dal thum caang hlei ruknak ah cun Bawipa nih hitin a ti hna. Bawipa nih Jerusalem khua nu hna khi zoh hna manu zeitluk in dah an i zumh an kal ah vanlawng an cau i ahohmanh an hmu hna lo ti kal i vanlawng cau hohmanh hmu hna lo a khi an a khiang in an khiang an fengbo i an i thlaimi an khing tete cu ring chelh mal hna seh tiah an kar tawi tate in an kar Sihmanhsehlaw dan ka tat cang hna lai, an lu ka meh hna lai i lukawng in ka chiah hna lai tiah Bawipa nih a ti. Tuak manu i zumh faih tuk te hna hi maw mi hmuh duh lo te hna hi mah long i hlok i keimah bik timi lungput hna hi Bawipa nih a zoh sawh sawh lo Zeitindah a ti an lu ka meh hna lai i lukawng in ka chiah hna lai ti a ti cu Israel nu pawl cu an i ua tuk le an kal an mi an hmu lo vanlawng an cau ko ti nu khi an ke an korong tate thi an i khi cu thi an i khi le makha korong tate khi a um le an thi te khin an theih lai maw tiring ti a ring mi te khi an kal ah khan a ring sual la lo ti an phan le ti an kar tawi te an kar la ring chil me in ka ka krong o he thai na se tia tawi te an kar an kar ti si chu tuak manu nu long ha pa zong kan bani tuak mana se kan dir mun hi ayo hoi le in tlom pal te la kha ban that le mi mu lo van long chau Hoi hlei in holh van thiam le mi hmu lo vanlawng cau. Hoi hlei in inn ṭha deuh van hmuh le keimah bik i ti mi zei rel lo. Mi zong cun piak awk zong ṭhat lo, chim awk zong ṭhat lo. Tuak ma nu. Asena belten bawipa nih a zoh sawn hna lo le an lu a kongh hna lu lu kong ka chia la ti si. Bible kan zoh tikah lukong he lukong chiah he Israel mi nu caah cun zozar mualpho taktak a si. chim duhmi cu pathian nih hi nan lungput ruangah hin nan zozar vialte ka thli dih la ka langh ter dih la ningzak mualpho in kan chiah hna la tinak a si tuak manu kan lungput ah hin meri bantuk toi ai dor i kan duh lo ning asi zongah kan mual pho cuah ma asi zongah bawipa nih a tha bikin a khan ko lai ho bawipa a duh ning asi se ahcun timi lungput hi kar kan hlan hi a biapi tuk timi hi van chim nihin ni ah hin chim ka duh Cucaah cun ka van chimmi vial hna hin aho lungput ah khin dah nang na nunnak a si ve? Remh a herh ahcun Bawipa nih kan remh seh. Hallelujah! Tharchuah a herhmi si cun Bawipa nih kan tharchuah seh. Cawn awk ummi si cun kan nun ah i cawn hna u sih law thlaw a chuakmi, Christmas a thlummi, duh a nungmi lungput ah hin Bawipa nih kan hruai ko seh ti hi chim ka duh. A donghnak ah tuanbia pakhat tein van khar ta ka duh. Cu tuanbia cu Arthaban tuanbia a si. Arthaban hi vai ahcun Jesuh Khrih a chuah lio ah hin nichuahlei mifim hna kha pathum ti an ti hna zei ruang hlah pathum ti an ti hna si si ahcun an laksawng kha pathum a si caah ti si an laksawng an pekmi kha phun thum a si caah khan nichuahlei mifim pathum ti an ti le hihi cate hi vai nih Henry Van Duke nih a ṭialmi si Henry Van Duke cu president eh, Presbyterian pastor pa a si le

Cu an tuanbia cu chan khat hnu chan khat hnu a ra lengmang mi tuanbia kha a tial in a tialmi a si e tiah an ti. Cucu cu zeihle si ti cun arthaban le a hawi le pathum pawl kha makha kha Jesuh Khrih thaizing cuka cun kan i tong lai i cuka cun kan i thawh hna lai i kan kal la ti an i tim lio ah khan ruahlo pin a tlai sual a hawi le pathum nih khan an rak kal tak ti si. amah kha a tang a hawile pathum nih khan an rak kal tak le amah lawng kha an hnu khan a dawi hna le a va dawi hna le voi khat cu lampi ah khan putar pa te vai ah cun zei kan tila damia nih he an rak zelo i an rak tek i a rak thi deng mi pa thah deng ding in an rak chiah mi pa kha kha pa kha a va hmuh khapa kha va hmuh le hi arthaban nih hin Jesuh Khrih nau zohnak ai kenmi hi naute Jesuh Khrih zohnak ai kenmi hi pale a si ti si pale pathum a pale hmanh hi a ngan ning hi mim eh, selo laileng ti ti khi si hitia khi si tinak si ti pale ngan pi laileng ti tia hitia pathum hi ai ken ti si ma chu avan kal i akala khan khatar pa kha azo khan azanga fak tuk le kha damiya mi sual na kut chung khan kha palete kha Jesuh Khrih laksawng ai putmi palete tu kha a pek hna a pek hna le cuticun cu tarpa cu al aluat ti si nasat akal ṭha ni lampi ah khan ruahlo pi ah khan Jesuh Khrih cu a va dawi ve ti si cu a umnak khua lei ah cun lampi ah khan salnu te an zuar i zuar dingin he tiah an rak chiahmi nu an rak hremmi nu kha a va hmuh ti si Cu ngakchia te cu a zoh ah khan a zang a fak tuk le a celh lo le kha sal te kha luatter ding ah khan a pale pakhat kha a pek ṭhan a luatter ti si ma cu kho cun a kal ṭhan le lampi ah khan zeidah va ton ṭhan ti si sia cun Herod siangpahrang pa nih khan kum hnih tang ngakchia ka a thah hna le an zam ciammam hna le an zampinak hna khan vai zamnak a ngei lomi thi baw in zamnak a ngei lomi lungrethei na ummi hna chungkhar kha a hmuh hna le ar ti ti a simi a pale cu umkalnak ah khan a va pek ṭhan hna ti si cuticun Jesuh Khrist cu khat lei a um an ti Bethlehem ah a va dawi a um ti lo an ti cuka cun pei a kal cu an ti a va dawi lengmang a va dawi lengmang a va dawi lengmang le a donghnak bik ah cun Jerusalem kha a pha ti si Jerusalem kha a pha i a tar tuk cang a kum upa tuk cang le zeihmanh a tuah kho ti lo le i khun cungah thi bawh ten a rak it cang tha zong a ngei ti lo e Jesuh Khrih mi khamtu Messiah a arfi ceu cu ka hmuh na tein mit mi khamtu Judah siangpahrang hmu lo tein pei hi ke khun cung hin ka liam ko lai hi a ti lio ah khan Jerusalem khuapi kha buai cur in an um ti si. Buai cur in nan um le zeidah cang ti an ti le Judah siangpahrang ka si ti ai ti le hi pa hi leiroi ding le thah ding in an tim tua le hi an buai cur ko tiah Jerusalem kha buai cur ti si kum sawm thum le kum thum hnuah cuti i thawngpang a len lio ahcun tlangval no te pakhat kha sinah ra ti si a sinah ra le cucu cu Jesuh Khrih a rak si ai a hol lengmang mi a chuaka ten biak awk a va hol mi Jesuh Khrih kha a donghnak ah khoi ka dah ni ton ti cun Jerusalem ah a ih khun ah thihbaw i a ih lio ah khan an i tong an i tong le cu lio ah cun arthap an ka ngaihchia tuk le zeitin dah a ti ti si cun bawipa laksawng sunglawi he nangmah biak awk ah ka ban ra i atu cu kan i hmuh ahcun zeihmanh ka ngei ti lo bawipa ti kum sau tuk kan hawl cang le kan hmu ti lo atu cu zeihmanh ka ngei ti lo ti Jesuh Khrih nih a ti mi cu arthaban laksawng zia cuti cun na ka ti arthaban laksawng he na ka pek ko cang kha a ti Arthaban nih kai fiang lo bawipa zeidah na chim duhmi si kan kawl peng le zia zeidah na chim duhmi a si atu lawng pei kan i ton ko cu ti Jesuh Khrih nih a timi cu ka rawl a ṭamah khan rawlnak ka pe ka ti ka ti a halah khan tinak ka pek taklawng i ka um lio ah khan hi puan fan einak ka pek in lo ngei lo ka um lo lio khan in lo na ka pek thong ka tlak lio khan na ka zo ar thaban a kharu a har tuk a timi cu bawipa cuti na um cu zeitik hmanh ah kan i ton bal ṭung lo kum sawm thum le kum thum tiang cu pei kan ton kan hol lengmang le atu cu kan hmu ti lo le ka thi thi bon atu cu i khun cungah ki ko cung hi zia zeitik hmanh ah kan hmu bal ṭung lo ti a ti le cu lio cun zeitin dah a ti ti cun mathai dal kul le dal nga chang sawm thum le chang ngan chang sawm li tiang kan relmi kha maka kha Jesuh Khrih nih bawi arthaban a timi cu arthaban khami sifa kha vialte cung hna na tuahmi kha keimah cung in na tuah asi hallelujah bawipa nih sunparnak co ko seh kha vialte hna cung in na tuahmi kha keimah cung na tuah asi ti ati adoknak ah cu tete cun Jesuh Khrih aton ta le arthaban cu athi e ti si athi lai te ah Jesuh Khrih he ni tong ta Tuzan ah lei ah hin thazang pek kan duhmi hna cu hika hin arsi kan pa le polan ban ra le ka thong tha he ai ai ai tlum kho di la mi hi zong hi boi parem ruat asila Bethlehem nang ma chana me te lo nang ma chung hin mi khap du chua Belthlem khua cu khom he te se lo nangmah chung hin mi kham tu a chuak ti Jesuh Khrist cu khoi ka khua da si ti an ti le Nazareth ti an ti le a theimi pau nih a hi Nazareth cun zei thil tha chuak hla an ti minung sinak an zei thil tha chuak hla tiah ti mi a khi khofa ten a zei va chuak hna hla ti mi khua khan mi kham tu Jesuh Khrist a chuak cu cu cu lungput din a si Bawipa nih sungparnak co ko seh. Cu lungput cu nihin ni caan ah hin kan Khrihfabu hin chuak selaw ai dawhmi Jesuh Khrih nih hmunhma a lakmi nunnak in na nun ka nun ka chungkhur khar ah hin chuak ve ko seh ti hi tutan Christmas lai ah thawngtha in thazaang pek kan duhmi hna si ka zate ca Bawipa nih thluachuahnak kan pek piak ko seh. Amen.